fir eis Pressekonferenz, déi mer ageruff hunn am Kontext vun der Reform vun der Assurance dépendance. Erlaabt mer just vläicht am Virfeld, well ech mengen awer wichteg ass bei esou enger Pressekonferenz, et wär méi einfach vläicht den Avis ze huelen an Iech, Domi, eriwwer. Okay, elo besser? Okay. Erlaabt mer just vläicht am Virfeld, well ech awer mengen, einfach vum Know-how hier ass et puermol wichteg, dass een op all, op dat, wat virdru geschitt ass, eng Kéier drop hiweist. D'Assurance dépendance baséiert sech um Gesetz vum 19 Juni 1998, wat hauptsächlech véier grouss Prinzipien zeréckgehalen huet. Engersäits, dass een d'Prioritéit misst loossen op de Mesures de réhabilitation, virun dass een an d'Prise en charge, dat ass d'Adaptatioun vum Haus, dat ass aner Saachen, wou ee misst asetze virun dass ee wierklech voll dépendant gëtt. Zweetens, de Prioritéit an deem wou ee Leit doheem hält, an dann och d'Prioritéit fir eng Prestation en nature respektiv eng Prestation en espèces, dat heescht entweder d'Prioritéit op d'Geldleeschtung, also d'Prioritéit op d'Naturleeschtunge virun datt een d'Prioritéit gelooss hätt op d'Geldleeschtung. An dann natierlech, wann een dann méi kann doheem gehale ginn, dann och eng Prise en charge vun der Dépendance. Den 23 Dezember 2005 ass eng Modifikatioun komm vun deem Gesetz vun 1998, wou u sech un de Basisprinzippen, un déi fondamental Prinzippen näischt dru geännert ginn ass, ausser dass sollt méi eng grouss Qualitéit vun de Soinen eragesat ginn an eng besser Kontroll a Promotioun. Obwuel dass een dat haut leider nach ëmmer net huet. Laf mer nach weider, aner Zuelen, 2014, Wéivill Beneficiairen hu mer vun der Assurance dépendance? Net manner wéi 13.817. Dovunner sinn 13.422 Résidents zu Lëtzebuerg an 359 sinn am Ausland. Do gesäit een och e groussen Ënnerscheed zwëschen d'Résidenten an déi, déi am Ausland sinn. An dann ass et 4.543, déi sinn an Altersheimen a Fleegenheimen an 8.879, dat si Leit, déi doheem versuergt ginn. Wéi gëtt dat Ganzt dann am Endeffekt och finanzéiert? An zwar iwwert eng Cotisation, iwwert eng Cotisatioun vun 1,4 Prozent. Do doniewent ass de Stat, dee participéiert. An erlaabt mer do eng Remark, déi immens wichteg, mengen ech, och ass fir eisen Avis, an zwar deen, dass virun 2006 war d'Participatioun vum Stat bei 45 Prozent vun den Depense vun der Assurance dépendance. 2006 ass e Gel agefouert ginn, do steet e Feeler, pardon, et sinn 140 Milliounen Euro, déi déizäit eeben déi 45 Prozent ausgemaach hunn an dann dono ass se bis 2012, vue que dass de Gel am Asaz ass, ass déi Participatioun da vu 45 Prozent erofgefall bis souguer ënner 35 Prozent an eréischt vun 2013 un, nodeem wou mir also rebell honnert mol dran intervenéiert sinn, ass en lues a lues erëm eropgefouert ginn, awer just op 40 Prozent an net op 45 Prozent, wéi dat virun 2006 war. Eng aner Recette sinn d'Taxen op der um Elektrizitéit an aner Recettë wéi d'Revenus immobilieren an aner. Den aktuelle System haut ass opgebaut op e System, dee personnaliséiert ass. deen individuell ass, virun allem e solidaresche System ass, wou déi Jonk fir déi Eeler bezuelen an déi Eeler fir déi Jonk matbezuelen. Virun allem huet en ee ganz grouse Virdeel, ass deen, dass e keen Ënnerscheed mécht um Gebitt vun de Leit, vun de Fliegefäll, an e verhënnert, mat alle Méiglechkeete verhënnert en, en Zwee-Klasse-System oder zwee Systèmes à deux vitesses, wou déi sech finanziell et leeschte kënnen, dat da kënnen och kréien, an déi, déi et net leeschte kënnen, dann dee Moment et net giffen zur Verfügung gestallt kréien. Erlaabt mer, dofir steet och en drënner Exemple Conférence de la CSL, d'Chambre des Salariés hat eng Konferenz mat Éisträich, Däitschland a mer als Lëtzebuerger, an d'Conclusioun vun déier D'Konferenz war déi fir ze soen vun den auslännesche Kollegen, Um Gottes wëllen, haalt äre System bäi, dir hutt e gudde System, deen wäit vun eis entfernt ass, haalt e bäi, adaptéiert en, wann et noutwenneg ass, mee dee System soll ee bäibehalen. An effektiv ass eisen Avis och deen, deen an déi Richtung geet. Mir waren den Mir waren den zéngte Juli zesummen um Rouscht mam Minister, mat deenen anere Partner, wou mer da Propositione gemaach kritt hunn, wou een, oder Piste virgestallt kritt hunn, wou ee kéint, a wat fir eng Richtung datt ee kéint am Kontext vun der Reform vun der Assurance dépendance fueren. Dorops hin hu mer décidéiert, datt mer giffen eis zesummesëtzen intern am OGBL fir dësen Avis, deen Der virun Äerch leien hutt, och auszeschaffen. An deen ass ausgeschafft ginn mat verschidde Leit, engersäits mat de Représentantë vum OGBL, déi am Verwaltungsrot si vun der CNS Assurance Dépendance. Dofir hutt Der och de René Pizzaferri Hei um Virstandsdësch sëtze fir grad esou gutt d'Lynn Zettinger a meng Wéinegkeet. Mir sinn dee Moment als Vertrieder am Verwaltungsrot vun der CNS Assurance Dépendance. Awer do doniewent hu mer eis oft zesummegesat mat eise Personalvertrieder, dat heescht mat den Acteuren, déi um Terrain sinn. An dofir hu mer dann och d'Carole Steinbach hei sëtzen, respektiv och d'Nora Back. Ee vun de Problemer, deen net oft dobaussen an de Medien ugeschwat gëtt, ass dee vum Travailleur handicapé oder vun der handicapéierter Persoun. Dofir hu mer och de Joël Delvaux als Sekretär responsabel fir den Département des travailleurs handicapés mat bäigeholl, deen och dono wäert op deem engen oder deen anere Punkt drop intervenéieren. Dat Ganzt baséiert sech op den Accord vum 28. November zwëschent de Gewerkschaften an der Regierung, wou festgehale ginn ass, datt d'Regierung sech giff engagéiere fir keng Reduktioun vun de Leeschtunge ze maachen, datt och keng Erhéijung vun de Participatioun vun den Assurier giff kommen. respektiv datt ee kéint mol kucke fir eng méi Effizienz vun de Krittären, fir datt een déi Leeschtunge kritt, kéint nach eng Kéier nochecken, respektiv och eng besser Qualitéit de soins, awer déi natierlech dann op déi véier Prinzippen, déi ech ganz am Ufank virgestallt hunn, misste baséieren, wéi grad esou gutt awer och, datt een d'Cotisatioun am Prinzip net misst erhéijen, ausser, ausser wann et wierklech zu der Noutwendegkeet giff kommen, da wier d'Regierung do bereet ze diskutéieren. Ech wëll direkt gesot hunn, dass den Henri Bell fir sech dat do keen Tabu ass, fir iwwert d'Cotisatioun, respektiv iwwert d'Recettes-Säit ze schwätzen, well all déi Propositionen, déi bis elo gemaach gi sinn, sinn alleguerten op der Dépensësäit an net op der Säit vun der Recette. Mee do wäert ech och nach eng Kéier méi spéit drop zrëckkommen. D'Pisten, déi presentéiert gi sinn, si fir eis sécherlech net kompatibel mat deem, wat am Accord, deen ech Iech elo just virgestallt hunn, si se net mat deem kompatibel. Fir eis muss de Patient, wéi grad esou gutt d'Personal, an der am Zentrum vun der Diskussioun sinn an et däerf net de Käschtepunkt dee sinn, deen am Zentrum vun der Diskussioun och de Moment ass. Fir eis ass et och wichteg, dass een dee Solidaritéitssystem vun der Assurance dépendance bäibehält, dass een eng garantéiert Prise en charge gëtt vun der Qualitéit, respektiv dass mer och grad esou gutt dogéint sinn, géint dee System à deux vitesses. A virun allem si mer net bereet, dass d'Patiente sollen erëm méi déif an d'Täsch gräifen. Ech erënnere just drun, dass viru Kuerzem nach erëm bei de Maisons de soins a Maisons de retraite d'Prix d'hébergement immens an d'Luucht gaange sinn, wat sécherlech de Patient an eng Schwieregkeet bréngt a respektiv seng Kafkraaft deementspriechend dann och zerécksetzt. Och eng Transparenz am Gebitt vun de Präisser vum Hébergement ass fir eis extrem wichteg, well mer mierken, an Där wäert dat elo hannendru mierken, dass mer op verschidde Plazen souguer duebel Finanzementer hunn, wou een do vläicht kéint awer un der Schrauf drun dréinen. Den Droit universel, Ass eppes fir eis immens wichteg, dass egal ob een zu Knappouche wunnt oder zu Esch, et muss e Service garantéiert sinn, sief dat zu Knappouschen, sief dat zu Esch oder sief dat an der Stad. An et kann net esou sinn, dass verschidde Réseauen sech d'Korinthen, wann ech däerf esou soen, erausplécken a sech probéieren, d'Patienten alleguerte beienee fir do mat Freede Kilometragen erofzedréinen an aner grouss Réseauen, sief dat Help oder Hëllef, dann déi gesamt Lëtzebuerger Land mussen ofdenken. Ech wëll just gesot hunn, dass all Réseau dat ënnerschriwwen huet, mee an der Realitéit ass dat net onbedéngt ëmmer de Fall, einfach bedéngt duerch d'Gréissenuerdnung vum Réseau. An dann däerf een och net vergiessen, an dat muss bestoe bleiwen, dass iwwregens déi eenzeg Leeschtung, déi mer un d'Grenzgänger oder respektiv déi erëm zeréck an hiert Land ginn, dat ass déi Geldleeschtung, déi muss garantéiert bleiwen. Et kann net sinn, dass ee während 40 Joer hei zu Lëtzebuerg seng Cotisatioun vun der Fleegeversécherung bezuelt huet a well een herno am Ausland wunnt, och keng Prestation en espèces hätten. A mengem och an de Prémissen, dass ee misst probéieren, all Populatioun dee Service ze garantéieren. An do denke mer net nëmmen déi eeler Persounen, an dat ass dat, wat ech virdru gesot hunn, mä mir denken awer och un déi Leit, déi am Handicap sinn, déi Travailleurs handicapéë sinn, déi Kanner, déi och am Handicap sinn, an dovunner schwätze mer ganz wéineg. Ech giff do vläit, fir och net ëmmer dee selwechten d'Wuert ze hunn, dem Joe eng Kéier kuerz d'Wuert ze ginn, wéi heen d'Situatioun als Travailleur handicapé ganz oft erlieft. Voilà, merci villmools Carlos. Jo, wéi de Carlos et schonn ugedeit huet, et gëtt effektiv eng kleng Spezifizitéit fir Leit, déi elo eeben am, Fall sinn vun enger Behënnerung an dann eeben deelweis och nach professionell sinn an deementspriechend eeben och eng Rei Besoinen hunn, déi elo am Virfeld net berücksichtegt goufen, wou d'Assurance dépendance 98 eeben gemaach gouf. Et ass esou, datt ursprünglich d'Assurance dépendance jo eigentlech haaptsächlech emol sech un déi eeler Leit geriicht huet a sengem Konzept an ech ka mech souguer erënneren, datt längerzäit d'Diskussioun war deemools, wou et dann sollt agefouert ginn, ob de Secteur Behënnerung net sollt eeben ausgeschloss bleiwen a weiderhi fonctionnéieren iwwert Konventiounen, wéi dat am Virfeld de Fall war. Do ass dann d'Decisioun geholl ginn, datt eeben de Behënnerteberäich trotzdem soll an d'Assurance dépendance mat erafléissen, wat dann awer eeben einfach mat sech bruecht huet, datt do verschidde Saache vergiess gi sinn. Et gëtt natierlech eng grouss Differenz, ob een elo eng eeler Persoun ass, déi an der Pensioun ass an doheem ass an do eng Rei Hëllef brauch oder eventuell souguer an engem Altersheim oder soss engem Heem eeben daagsiwwer eventuell ënnerbruecht ass oder ob een eeben eng jonk Persoun ass, déi zwar effektiv op Hëllef ugewisen ass am Alldag, déi awer en aktiivt Liewe féiert. Mat aktiivt Liewen mengen ech op der enger Säit effektiv villäicht Studien mécht, an de Lycée geet oder villäicht als Kand souguer an d'Primärschoul geet oder eeben als Erwuessenen schaffe geet an niewebäi awer och nach eng Fräizäitliewen huet, wou en eventuell wëll an de Kino goen oder iergendengem Sportclub ugehéiert an op all deene Plazen awer eventuell eng Interventioun brauch vun enger Tierce Personne, Sief et fir op d'Toilette ze goen, sief et eventuell fir souguer einfach mat Kollegen iessen ze goen an een do eeben eventuell eng Assistenz brauch, well een eeben net selwer kann iesse goen. Dat sinn effektiv alles Saachen, déi net geduecht gi waren an wou een elo och einfach mierkt, datt dat eebe feelt, wou d'Leit dann mussen eeben am Fong geholl kucken, wéi se eens ginn an deelweis eeben och vill selwer musse finanzéieren. Dann ass de Problem iwwerhaapt och fir déi Leit, déi net méi wëlle bei Pappa a Mamma liewen oder och net wëllen an e klassesche Foyer wunne goen, déi a Strukture wëlle liewen, déi semi-autonom sinn oder respektiv autonom, ganz autonom wëlle wunnen, awer trotzdeem deelweis Hëllef brauchen, an dat grad besonnesch zum Beispill Hëllef an der Nuecht brauchen. Et ass esou, datt all déi Réseauen, wéi déi elo genannt gi sinn, Hëllef Doheem, Help, Camille an all déi, déi et ginn, am Fong geholl bis spéitstens 22 Auer kommen. Dono ass kee méi do. An da muss ee kucken, wéi een dann eens gëtt. Do gëtt et awer ganz vill Leit, déi am Fong geholl d'Capacitéit hätten, hiert Liewen esou wäit selwer ze geréieren an an d'Hand ze huelen, fir kënnen autonom ze liewen, déi awer eben bei der Hëllefstellung brauchen, sief et bei der Lagerung an der Nuecht, datt se emol ee brauchen, deen hëlleft fir ze dréien, oder sief et emol einfach och fir eppes ze drénken oder an Noutsituatiounen, zum Beispill bei Problèmes respiratoires, ee brauchen, fir d'Mask vum Apparat d'assistance respiratoire elo nei unzesetzen oder egal esou Klengegkeeten, wou een dann eeben op Hëllef muss zeréckgräifen an der Nuecht an do gëtt et dann eebe guer näischt. Dat heescht, déi Leit sinn dann quasi obligéiert, missten awer entweder bei der Famill ze bleiwen, respektiv an engem klasseschen Wunnstruktur wéi e Foyer dann eeben ze liewen. Do gëtt et bis elo een eenzege Projet pilote, dat ass den Service Betreit Wunnen Gaasperech, deen eng 24, 24 Stonnen Assistenz ubitt, wou et dann awer natierlech dann heescht, vu que dat d'Assurance dépendance d'Nuechtschichten net iwwerhëlt, datt d'Participation aux frais vum jiddwereen Eenzelnen extrem héich läit, wat dann natierlech also eng finanziell Prekaritéit fir de Bewunner mat sech bréngt. Also do bleift nach ganz vill ze doen. Dann um Aarbechtsberäich ass et eeben och bei der Assistenz, sief et zum Beispill eebe fir kënnen sech ze deplacéieren, fir a Reuniounen ze goen oder fir op soss iergendwelch Deplacementer, wou een eventuell professionell eebe muss maachen, wou et halt och nach ëmmer Lacunne ginn, grad wann een eng Betreiung brauch. Dann villäicht nach en klengen Exkurs, dat ass och bei der Acquisisation vum Matériel d'aide technique, wou nach eng Rei Amélioratiounen misste gemaach ginn, grad um Niveau beispillsweis vum Service Moyens et accessoires. Deen Service ass am Fong geholl en charge fir d'Assurance dépendance dee ganze Volet aide technique ze geréieren an a Dispositioun ze setzen. Do muss een och soen, datt dee Service am Fong geholl nëmme während de Bürosstonnen an de Woch fonctionnéiert, sou datt wann elo eng Persoun beispillsweis samsdes eng Pann huet mat sengem Rollstull, e fréistens Méinde kann op eng Interventioun rechnen. Dat ass elo fir, kann ee sech denken, jo ass dat da esou schlëmm? Et muss ee wëssen, e Rollstull deen ausfält, dat ass wéi wann Är Been moar giffen einfach op eemol net méi fonctionnéieren, da setzt een do fest wou een sëtzt. Kann awer och beispillsweis sinn, datt de Personenheber ausfält an datt dann ewent d'Fleegepersonal d'Persoun eventuell da muss mat eegener Kraaft dann aus dem Bett hiewen oder d'Persoun bleift dann eben de Weekend am Bett leien oder do sëtzen, wou se grad sutz. Sou, dat heescht, do sinn och nach ganz vill Amelioratiounen ze maachen. Eng kleng nach Anekdot oder e klengen, nee net Anekdot, mee e klenge Punkt deen och ass, dat ass och mat der Saach vun der Acquisisatioun vum Material am Allgemengen. D'Assurance dépendance iwwerhëlt nëmme Material wat spezifesch fir Behënnerter hiergestallt gëtt, also souzesoen orthopedescht Material. Elo ass et esou, datt et awer um normale Marché ganz vill elektronesch, Apparater ginn, déi fir eng behënnert Persoun eng reell Hëllef scho kënne sinn. Ech ginn e Beispill, Meng verstuerwe Fra, déi am Fong geholl ganz gäre gelies huet, hat iewe gefrot fir eng Hëllef ze kréien, fir kënnen iewen ze liesen, seng Bicher kënnen ze liesen. An do hat d'Assurance dépendance dann hir proposéiert, esou en risen Apparat ze kafen, deen dann, wou een d'Bicher konnt aspanen, deen dann d'Blieder gedréint huet an esou weider an esou fort. Deen Apparat huet an déi Dausende kascht, also de genaue Präis weess ech net, mee ech mengt war an déi bal 12.000 Euro. A parallel guff et awer do schonn déi éischt E-Booken, also Kindle Company esou. An do hat ech da proposéiert, mä da kaaft dach menger Fra esou en Apparat. Dat huet deemools eng Dausend Euro kascht, méi net, déi waren deemools nach méi deier déi Apparater, mä trotzdem, verglach zu deem wat d'Assurance Dépendance wollt kafen, war dat e Witz. An do huet et da geheescht, ah nee, nee, nee, dat wär jo schliisslech eppes, wat um normale Marché giff existéieren, dat kéint d'Assurance dépendance net iwwerhuelen. Do hu se dann enger Fra schlussendlech en Apparat kaf, dee wesentlech zéngmol méi deier kascht huet, wou meng Fra herno selbststänneg domadder guer net eens ginn ass, also wat am Fong geholl Quatsch war, wou et awer mat engem Tablett super eens ginn ass. Dat heescht, do misst een och e bësse méi Flexibilitéit a méi wierklech op de Besoin vun der Persoun uechten an dat ewe kafen, wat och wierklech da Sënn mécht. Esou Beispiller ginn et der vill, ech zielen se elo net all op. Iwwerhaupt, fir ofzeschléissen, bevor ech dann d'Wuert erëm weiderginn, ass och an der Terminologie, et schwätzt ee vun enger Assurance dépendance, also eng Assurance fir ofhängeg ze sinn, Eigentlech misst et eng Assurance de l'indépendance sinn, also Indépendance, well d'Idee ass jo am Fong geholl, datt d'Leit solle méi selbstänneg an indépendant sinn. Also dat heescht, dat muss een elo vun der Terminologie hier, muss een dat net onbedéngt änneren, ass et mir egal, mee et soll am Esprit ganz kloer sinn, datt et drëms geet, d'Leit méi onofhängeg ze kréien. Voilà. No deem, wat de Joël gesot huet, erlaabt mer just eng Zwëscheremark, well dat oft gesot gëtt, D'assurance dépendance ass e grouse Käschtepunkt fir de Budget vum Stat, et kascht enorm an etc. Ech wëll awer hei kloer ënnerstrach hunn, dass och d'assurance dépendance e Facteur ass, dee ganz wichteg ass an eiser Économie. Do sinn Dausende vu Leit dovunner ofhängeg, déi erëm doduerch eng Pai kréien an domat d'Ekonomie erëm weider no uewen dréinen. An do gëtt et iwwregens, well oft op Europa mam Fanger gewise gëtt, do gëtt et vun der MISOC a vun Eurostat eng Statistik, déi gemaach ginn ass 2012 a wou festgestallt ginn ass, datt d'Dépenses santé à longue durée zu Lëtzebuerg zum BIP 1,6 Prozent. An ënnendrënner gesitt Der dat, wat si geschriwwen hunn, éischtens, dass eise Käschtepunkt loin d'être exorbitant ass, an zweetens leie mer ënnert dem Käschtepunkt, deen zum Beispill an der Belsch de Moment de Fall ass. Zu de Propositioune vun der Regierung, Ee vun de Propositioune ass dee fir d'Mise en place vun dem Système forfaitaire oder Mise en place vu 15 Klassen, ënnert dem Pretext, dass se seet, engersäits, jo, deen aktuellen Outil informatique an dee ganze System, deen huet entretemps seng Validitéit verluer. Da gëtt erkläert, dass den aktuelle Modell vu Prise en charge ze vill, Detailléiert fir et wär wéineg Flexibilitéit dran. De PPH ass de Plan de prise en charge, entschëllegt, datt mer do d'Ofkierzung, ass de Plan de prise en charge, dee wär ze vill axéiert op d'Minutten, respektiv et wär eng immens Lourdeur administrative hannendrun. Et wär kee Mechanismus vu Contrôle. An d'Facturisation à l'acte giff dozou féieren, dass och eng Chasse à l'acte am Endeffekt giff stattfannen. Mir fannen perséinlech, dass eisen aktuelle System net dat ass, an dat wat proposéiert ginn ass, menge mir, dass et net dee richtege Wee ass, well mer an deem System wou proposéiert ginn ass mat deene 15 Klassen, net zu Verbesserung vun deene Situatiounen kënnt, déi ech elo virgedroen hunn, déi vun der Regierung invoquéiert gi sinn. Fir eis féiert dee Klassesystem u sech an déi Richtung, dass et engersäits d'Ofschafung gëtt vun deem individuelle System, dee mer hunn. Mir hunn am Endeffekt, wéi mir oft de Geck maachen, dass zwar deng eng an awer ass et wourecht, mir hunn iwwer 13.900 Klassen, wann een esou ausdréckt, dat heescht all Beneficiaire ass en Eenzelchen, ass eng eenzeg Klass, well en individuell gemooss ginn ass a gekuckt ginn ass, wat ass effektiv säi Besoin. An dowéinst si mir och géint d'Aféiere vun deene Klassen an éischter fir d'Erhale vun eisem aktuelle System op den individuelle Plang. Zweetens menge mer, dass dee Forfait net dozou féiert, dass een doduerch méi Präsenz ka beim Intervenant bréngen, zweetens och keng Augmentatioun huet vun der Qualitéit, respektiv kann et och dozou féieren, dass verschidden, dass déi Forfaiten, am Endeffekt dozou féieren, zu negative Effekter op der Qualitéit, an dat kënne mer scho beweisen haut an aner Secteur wéi zum Beispill de Spidolssecteur. Ech mengen och, dass et manner contrôlabel gëtt duerch déi Forfaiten manner transparent gëtt, datt et sécherlech wäert en Impakt kréien op d'Personal, op d'Condition, op d'Aarbechtskonditiounen, respektiv eng vill méi groussen Drock op d'Salarié wäerten drop geschéien. A virun allem, an dat huet de Joël richteg drop higewisen, Mär mengen, dass et wichteg ass an enger Assurance dépendance virun allem sech Zäit ze huele fir d'Autonomie vun der Persoun ze preservéieren. Dat ass dat, wat de Joël och mengt mat d'Assurance indépendante, fir esou laang wéi méiglech d'Persoun an der Autonomie kënnen ze loossen. An do muss een natierlech da méi Leit a méi Zäit hunn, do muss ee méi Akte vläicht maachen. fir déi Autonomie och kënnen ze preservéieren. A mär fannen och, dass déi Klasse kéinten e grousse Risk hunn. Wann dat esou ass, wéi de Minister eis erkläert huet, ass, dass een, wann een zum Beispill an d'Klass 10 kënnt an et ass ee ganz no bei der Klass 11, da bleift een an der 10, mee d'Klass 10 ass berechent op de Mëttelwäert vun der Klass 10. Dat heescht, ech hunn dann als ee vun de Prestatairen all Interessen drun, dee. Am mannste Leeschtung brauch an der Klass 10, an ech huelen nëmmen déi, déi am ënneschten Deel vum Forfait sinn, an dat ass dat, wat mär mengen, Chasse aux patients figurant au début de la classe, dass dee Risk och effektiv géif bestoen. Ech hunn dat doen hunn ech elo virdru just gesot. Dat heescht, virun allem menge mer, dass et wichteg ass, dass een déi Autonomie vun de Bénéficiairen preservéiert an probéiert een och vläit mol de Patient, well et gëtt oft gesot, jo ee vun de Problemer ass deen, datt mer de Patient matdeelen, datt en als Beispill 10 Minutte fir de Kapp gewäsch ze kréien huet an dann, wann d'Aide-soignante déi 8 Minutte gebraucht huet, da seet dann de Fleegefaller, entschëllegt, du muss 10 Minutte bei mer sëtzen, also schwätz nach zwou Minutte mat. Do menge mer, dat muss jo net onbedéngt op Minutten hannendru stinn, mee et muss drop stoe vis-à-vis vum Patient, wat en alles vu Leeschtungen zegutt huet. An da kann et och net esou sinn, datt een da seet, jo dowéint schafe mer elo dee System do of a mer kommunizéieren dann dee Moment nach manner un déi Persoun. Da menge mer, effektiv huet deen aktuelle System, deen huet verschidde Lacunen. A wann ee Preservatioun wëll maache vun de Leit, da muss een, vun der Autonomie, da muss een effektiv méi Zäit investéieren. Ech huelen e Beispill, wat mer domat mengen, Wann een e Fleegefall huet, dee moies muss gewäsch ginn. Do ginn et zwou Methode fir ze wäschen. Et gëtt déi eng Method, dass d'Personal erakënnt, d'Persoun hëlt d'Buedzëmmer, hëlt an d'Bued Biddegeheite wäscht, erëm eraus hëlt d'Hoer, dréchent an erëm zeréck an d'Bett leet. Dat ass déi eng Method. Et gëtt awer och déi aner Method. Dat ass déi, wou ee seet, ma ech huelen d'Persoun, d'Persoun geet eleng an d'Buedzëmmer, geet eleng sech wäschen, wann hiert Kierper nach dat erlaabt, awer si brauch an engem Stéck ee niewent sech, deen no hir kuckt, dass näischt geschitt, dass se net fält, respektiv hir de Shampoing erreecht. An domat preservéiert ee méi d'Autonomie, well een d'Leit forcéiert, sech selwer no sech ze kucken, awer mat dem noutwendegen Encadrement. Awer fir dat ze maachen, ass ganz kloer, dass et, wann d'Personal et wäscht, kascht et an der Zäit vill manner, wéi wann d'Personal niewendru steet an no déier Persoun kuckt, brauch ee méi Zäit. An et ass och do, wou mär mengen, dass een do misst probéieren, och d'Accenter an der Zukunft ze setzen. Dann denke mer och drun, dass et net noutwendeg ass, an et soll ee kucken an der Reform, onnéideg Aarbechten ze verhënneren, zum Beispill all dee Volume, deen zesummenhänkt mam Travail administratif, dass een do vläicht misst de System verbesseren, respektiv misst een de Computersystem deementspriechend adaptéieren. Hautdesdaags ass et ee Réseau, dee mat den iPhone fonctionnéiert, wou et ganz schnell ka goen, fir d'Transmissioun vun de Donnéeën, och dat soll eppes si wat ee soll am Kontext vun der Reform zeréckhalen. Eppes anescht wat een och muss zeréckhalen ass dat wat bis elo am Plan hospitalier, deen et awer jo zënter e puer Méint erëm net méi gëtt, vue que datt de Conseil d'État en zeréckgepaff huet, mee déi Geschicht fir ze soen, datt ëmmer méi Leit sollen an de Spideeler ambulatoire behandelt ginn. Dat kléngt alles schéin a gutt, wann een e Blinddarm erausgeholl kritt an owes schonn däerf heem goen. Kléngt gutt, ass awer bei enger eeler Persoun, mengen ech, e grousse Problem, respektiv souguer bei deene Jonken oder bei engem Handicapéierten ass et e grousse Problem. Also brauchst de Soins à domicile an dat misst een an deem Kontext vun der Reform Assurance dépendance onbedéngt mat a Consideratioun och zéien. Ee vun de Problemer, wou mer festgestallt hunn, ass de Manque vun de Contrôle vun de Prestatiounen, wou et engersäits eng Perte, eng finanziell Perte sécherlech gëtt fir d'CNS, mee awer och op där aner Säit eng Perte gëtt vun der Qualitéit fir de Patient. Kloer ass, dass déi Klassenaféierung näischt un deem Problem wäerten drun änneren, respektiv et wäert sech d'Situatioun nach vill méi aggravéieren. Dann och déi Diskussioun, déi ech virdru gesot hunn, eng Kéier analyséieren all déi Prestatiounen, déi mer hunn, ob mer net do duebele Finanzementer hunn, déi eng iwwert den, zum Beispill am Accueil gérontologique, dat ass an den Altersheimer, Fleegenheimer, wou déi Persoun dat iwwert de Ministère de la Famille bezuelt kritt an anerwäerts gëtt et nach eng Kéier iwwert d'CNS am Endeffekt bezuelt. A mir mengen, wann een dat do wëll maachen, da muss een effektiv eng Kommissioun hunn, déi zesummegestallt gëtt, déi zesummegesat gëtt aus verschidden Acteure vun der Assurance dépendance, fir engersäits, Nei Standarden, nei Lignes directrices an nei Norme kënnen ze fixéieren. Wat den Aidant informel ubelaangt, do ass an der Regierung net onbedéngt vill dobäi erauskomm oder bei der Entrevue. Mär mengen awer am Kloertext, dass et fir eis beim Aidant informel, dat ass deen, déi, déi et net wëssen, dat ass deen, dee bei enger Persoun kann agesat ginn doheem, fir no deem ze kucken, an dofir gëtt eng Prestation en espèces bezuelt vun der Assurance dépendance. Fir eis muss d'Regel déi sinn, dass déi Aarbechte solle virun allem iwwer Professioneller, iwwer d'Réseauen, Gemaach sinn, awer breet driwwer ze diskutéieren, ze soen, wann et um Gebitt vun der Famill bleift, éischten, zweeten Degré, dass mer sollen déi Leit finanziell ënnerstëtzen, fir dass déi ëm déi drëtt Persoun kënne kucken. An da gëtt et den, dat wat Der oft héiert, an ech hunn näischt géint déi Leit, net dass ee mer elo falsch iwwel hëlt, mee et ginn déi polnesch Stammen, et ginn déi rumänesch Stammen, déi op Lëtzebuerg kommen an dann no dem Fleegefall, Kucken, jo, dat gëtt et. An et wäert et ëmmer méi ginn, wa mir net d'Accenter setzen, datt een de Renom informel deementspriechend muss deklaréiert ginn, datt dee muss bei der Sécurité sociale deklaréiert ginn, datt dee muss en Aarbechtsvertrag kréien, datt dee muss d'Aarbechtskonditioune fixéiert kréien, datt dee muss eng Formation minimal oder eng Formation continue hunn. Wann deen net en ordentlechen Encadrement vum Aidant informel ass, wäert dat duerno an der Zukunft méi an d'Luucht goen. Dofir soe mer, komm mir maachen en Ënnerscheed beim Encadrant, beim Aidant informel, deen Aidant informel dit familial, dann deen, deen iwwert d'Famill, an da gëtt et deen aneren, deen dann de Semi-professionellen ass, deen dann och e reegelrechten Aarbechtsvertrag huet, dee richteg all Salarié zu Lëtzebuerg, an domat bekämpft een och den Dumping social, domat bekämpft een och sécherlech d'Schwaarzaarbecht an deem doe Kontext. D'Activités de soutien, déi si fir eis e wichtegen, essentiellen Element an déi mussen och zeréckgehale ginn, wann een den Objektiv vun der Autonomie vun de Personnes dépendanten och huet a mär sinn net d'Femme fir déi Tendenz wou d'Regierung de Moment huet, de Finanzement vun Activités de soutien non spécialisées am long terme, am long séjour, pardon, datt déi sollen ofgeschaaft ginn. Dofir menge mir, dass et wichteg ass, déi Activités de soutien bäizebehalen, mee et muss ee se vläit reorganiséieren, et muss ee se vläit besser adaptéieren an ajustéieren. Een Exempel ass, ech fannen et net normal, wann zéng Autoe vun Help beim Cactus stinn. Do kann ee vläit anescht organiséieren, dass et da vläit nëmmen zwee Autoen do stinn an dat an enger Gemeinsamkeet mécht an domat Käschte spuert. Ech sinn awer net dofir, dass ee seet, mir sollen dat Ofschaaft, well dat awer en Deel ass vun deem, wat d'Leit brauchen, fir d'Autonomie kënnen ze behalen. Dann zu der Cellule d'évaluation, dat ass déi, also ech gesinn, well vill Fotoe gemaach gi vun dës Leit, wann Der gären hätt, mir hu se herno, ginn Är se ganz gären, tschëllegt, ech hat et net virdru gemierkt, pardon, kritt Der se ganz gären. D'Sleiten, mee d'Sleiten sinn net vill anescht wéi dat wat dir als Avis hutt, dat ass just vläicht anescht opgedeelt, well et vläicht da besser eriwwer kënnt. D'CEO menge mer, datt mer déi misste probéieren reforméieren oder besser oder anescht gesot probéieren der Situatioun z'adaptéieren, datt engersäits misst een e bësse méi staarke Contrôle hu vun den Dossiers de soins, respektiv eng Presenz um Terrain vun der SEO wär wichteg, a fir dat ze realiséieren, musse mer dann natierlech d'Effektiver vun der Cellule d'évaluation et d'orientation eropdrécken an et misst een natierlech och probéieren, méi eng Spezialisatioun vun de Collaborateuren, dat no verschidden Typen vun der Pathologie, respektiv och d'Equipe d'urgencen misste méi agesat gi fir ganz schnell Décisiounen en cas d'extrémitéit kënnen ze huelen. Och déi Commission de qualitéit des prestations, déi 2005 gegrënnt ginn ass, ech mengen d'Copas hat se ënner anerem och invoquéiert, ass déi, déi nach ni getagt huet, oder bal net, A mir mengen, dass se awer elo wichteg wier an dësem Kontext vun enger Reform, dass déi endgülteg erëm zesummegehoff gëtt. Zweetens mengen ech, dass déi Kommissioun och kann anescht nach diskutéieren iwwert aner Saachen, wann dat esou ass. Et gëtt jo gesot, dass de Finanzement vun der Assurance dépendance ab 2018, wär se dann definitiv am Negativ. Dat heescht, 2017 wär en nach positiv mat 18,5 Milliounen am Plus an 2018 wär se negativ, wann meng Informatiounen stëmmen. Fir dass se positiv oder erëm équitabel ass, misste mer Beitragserhéijunge vun 1,42 Prozent maachen, also op een 42 Plaz een Véier. Respektiv, wann eis Informatioun stëmmt, ass et esou, dass déi Zuelen do net méi wäerte stëmmen, well entretemps ass festgestallt ginn, dass den Taux de croissance an d'Assurance dépendance net méi deen ass, dee pronostiquéiert ginn ass, dee bei véier, fënnef Prozent lung. An der Zwëschenzäit läit en zwëschent null Komma fënnef an ee Komma fënnef. Minus 0,5 bis ee Komma 5, dat heescht, datt dat Ganzt no hanne reportéiert gëtt. Mir schwätze vläit nëmme vun 2018 a waarde mer elo, wat d'Budgete wäerten eis weisen. Mee wann eis Informatiounen stëmmen, wäert et an déi Richtung goen. An da menge mer, datt et vläit méi wichteg wier, Joer fir Joer deementspriechend d'Situatioun vun der Assurance dépendance z'analyséieren an dee Moment och un de Stellschrauwen ze dréinen, fir kënnen, fir kënnen d'Situatioun vun der Assurance dépendance an den Equiliber ze kréien. Service moyen accessoire ass eppes, wat bis elo ni geschwat gëtt, mee mäi Frënd de Joël huet kuerz dat ugedeit. Dat ass déi, dat ass dee Service, deen d'Aide technique, dat heescht Rollstill, Machines respiratoires an aner Saache wou ee kann vu Leit, déi leider gestuerwe sinn, recuperéiert oder vun aner Plaze recuperéiert, déi steriliséiert, adaptéiert, d'Revisioun mécht an dann un aner Leit weidergëtt. Do stelle mer fest, dass ee vläit misst eng Kéier nokucken, ob déi Forme juridique nach ëmmer dat Richtegt ass, respektiv de Fonctionnement. An do stelle mer eis d'Fro, ënner anerem déi, déi de Joël invoquéiert huet, vun engem Service de permanence de dépannage, deen accessibel wier 24 op 24, 7 op 7, déi noutwendeg wier, hauptsächlech fir déi Leit, déi am Handicap sinn, an hauptsächlech fir déi Leit, déi Travailleurs handicapés sinn a vun deene Saachen, a vun deene Saachen och ofhängeg sinn, fir kënnen normal dovunner ze liewen. Ech soen Iech Merci. Ech versichen et och ganz kuerz ze halen. Ech weess, et ass immens vill Matière an där Pressekonferenz dran, mee mir wollt jo versichen, esou detailléiert wéi méiglech op eisen Avis anzegoen an op d'Situatiounen, déi eis wichteg sinn. Ech muss just vläicht eingangs soen, als stellvertriedend Vertriederin fir d'Personal vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen ënnersträiche mir, Alles dat, wat de Carlos elo gesot huet, ass fir eis genau sou wichteg an och fir déi Beschäftegt u sech vun därselwechter Wichtigkeet wéi fir déi Leit, déi dann am System Assurance Dépendance liewen. Ech mengen, dat ass och e ganz, ganz wichtige Message ass jo deen, dass u sech all d'Konsequenze fir d'Usageren, wéi mir soen, dat heescht fir déi Personnes en situation de dépendance, déi si jo am direkten Zesummenhang mat de Konsequenze fir d'Personal, well, an dat wësst Der, an dat gëllt an allen Déngschtleeschtungsberäicher esou a virun allem an dem Fleege a Gesondheetsberäich gëllt dat, well wat mer méi qualifizéiert Leit hunn, wat mer och genuch Personaldotatioun hunn, genuch Leit op den Aarbechtsplazen hunn, wat mer och méi motivéiert Personal hunn, wat mer och natierlech an der Konsequenz eng besser Qualitéit vun de Leeschtungen hunn an eng besser Versuergung vun de Leit, déi en Situation de dépendance sinn. Dat heescht, mir hunn, mir stinn iergendswou am direkten Zesummenhang zwëschent der Qualitéit, déi iergendswou finanzéiert gëtt hei an engem Reform assurance dépendance Diskussioun, an zwëschent der Qualitéit, déi prestéiert gëtt duerch déi Beschäftegt um Terrain. Dann wëll ech nach ganz kuerz ënnersträichen, an dat soen ech Äech ëmmer erëm, dat kennt Der schonn, eise Speech vum Fleegesecteur ass en ëffentlechen Déngschtleeschtungsberäich. Ech mengen, de Carlos ass scho kuerz drop agaangen, dee gëtt mat ëffentleche Gelder finanzéiert. A mir erwaarden dann och vun engem Stat oder enger Regierung, dass se hir Verantwortung an deem Secteur iwwerhëlt an dass se dee Secteur esou finanzéiert an awer och esou sou gestalt an och geréiert, dass déi Qualitéit, déi haut bis elo haut hei prestéiert gëtt, bäibehale gëtt, wann net esouguer verbessert gëtt op verschiddene Punkten. Dat heescht, mir fuerderen hei wierklech op, dass net a renge finanzielle Logiken, ekonomesche Logike geduet gëtt, datt mer net privat Wirtschaftsprinzipien hei iwwerhuelen a Logiken a finanziell Finanzéierungsmodeller eis auskucken, ofkucke ginn an der Privatwirtschaft, well et ass en öffentlechen Déngschtleeschtungsberäich an et soll jo kee Business gemeet gi mat den ale Leit oder de kranke Leit oder de fleegebedierftege Leit. Dat ass eppes, wat fir eis als Beruffssyndikaler immens wichteg ass, well dat am direkten Zesummenhang mat den Aarbechts a Lounbedingunge vum Personal steet. Mir wëllen och ëmmer a betount och ëmmer erëm, datt mer do keng zwou Klassemedezin a keng zwou Klassefleegeversuergung wëllen an datt mer u sech un deem Prinzip vun dem ëffentleche Secteur festhalen. Dat ass eis wichteg, ech hunn et gesot, wat och fir d'Aarbechts an d'Lounbedingungen, an dat wësst Der och, well mer ee Kollektivvertrag hunn, deen dee ganze Secteur do ofdeckt. Dat ass e sektorielle Kollektivvertrag. Deen huet eng Obligation générale, dat kennt Der, dat heescht, dee muss applizéiert ginn an all deene Betriber, déi déi doten Aktivitéite maachen, dass den SAS, Kollektivvertrag vum Fleege a Sozialsektor, ënnert dee Kollektivvertrag fale ronn 12.000 Beschäftegt, mee dat sinn awer net nëmme Beschäftegter am Fleegesektor, well do fält och de Kannerberäich drënner an de Sozialsektor allgemeng. Mir stinn an deem Kollektivvertrag a Verhandlungen. Mir haten d'lescht Woch eng Pressekonferenz zu deem Thema, dofir ginn ech elo net méi ze vill am Detail dodrëwwer an. Mee dat gi ganz haart Verhandlungen an dat gi ganz konfliktoresch Verhandlungen, well mer an deem Kollektivvertrag en Artikel hunn, den Artikel 21, deen eis bënnt un d'Aarbechts an d'Lounbedingunge vun der Fonction publique hei zu Lëtzebuerg. An da wësst Der, dass bei der Fonction publique hei zu Lëtzebuerg vill geschitt ass, dass do eng Reform duerchkomm ass mat engem ganze Pak u Gesetzestexter, wou ënner anerem eis Carrièren, soen ech elo emol, dat heescht déi Carrièren, déi Beruffer, déi hei an deem Secteur schaffen, opgewäert gi sinn. A mir stinn zu där Fuerderung a mir wäerten eis dofir asetzen, mir wäerten dofir kämpfen, mir wäerten dofir all gewerkschaftlech Aktiounen engagéieren, déi néideg sinn, dass déi Carrièren opgewäert ginn an deem Secteur. An duerfir och eisen Appell un eng Politik, déi am Moment am gaangen ass, d'Assurance dépendance ze denken, ze reforméieren, vergiesst net do dee Kollektivvertrag mat sengem Lien un d'Fonction publique, An haalt Iech och do un Är Engagementer, déi Der geholl hutt, ënner anerem och den Engagement vun der Regierung am Accord vum 28 November d'lescht Joer mat de Gewerkschaften. Do huet d'Regierung sech schwaarz op wäiss bekannt dozou, dass se déi Reform Fonction publique och an deem heite Secteur geltend maache soll. Voilà, da wësse mer, dass d'Personal e grouse Budgetsposten ausmaachen an deem heite Secteur. Et ass en Déngschtleeschtungsberäich, mee mir wëllen awer net a mir loossen awer net zou, dass ëmmer erëm déi Leit, déi hei all Dag en Déngscht um Mënsch leeschten, e wichtegen Déngscht och fir eis Gesellschaft, de Carlos huet dat och scho gesot, dass déi nëmmen als Käschtefaktor ugesi ginn, well dat ass net esou an dat ass e ganz, ganz wichtege Secteur an e wichtegen Aarbechtsmaart, wou hei, vun deem hei riets ass. Mir hu verschidde Beruffsgruppen, déi ënnert deem Kollektivvertrag an an deem Secteur schaffen, vum Infirmier iwwert den Aide-soignant bis zu neie Beruffer, den Auxiliaire de vie, d'Aide socio-familiale an dann nach déi ganz administrativ Beruffer. Mee wat genau déi Fleegeberuffer ugeet, an dat wësst Der, kënnt Der Iech virstellen, dat si Leit, déi all Dag mat ganz vill Idealismus an deem Beruff do schaffen. an déi dee Beruff och zum gréissten Deel bewosst gewielt hunn a sech do engagéieren a méi vläicht wéi just dat als hir Aarbecht ugesinn, déi owes um sechs Auer eriwwer ass. Déi schaffen ënner ganz schwieregen Aarbechtsbedingungen, och zum Deel kierperlech Aarbechtsbedingungen, de Joël huet der hei e puer och genannt, vu Leit hiewen a manutentionéieren, an déi schaffen och mat ganz vill Engagement a fir déi, Deenen deet dat och wéi, wann ee lo gesot kritt, mär sträichen a kierzen an déi Persoun an der Fleeg, déi fleegebedürfteg ass, déi muss hei drënner leiden. Dat ass, dat huet onweigerlech eng Konsequenz op d'Motivatioun vun de Leit, déi eis elo haut scho soen, et ass alles e bëssen onméiglech, wéi mir hei schaffen. A mir wëssen, dass mat enger Reform, déi negativ wier an wou géif gespuert ginn, géif dat doten nach weider goen. Zwee Wieder just zu deem, wat de Carlos gesot huet, déi Activités de soutien, wou eeben alles drafält, wat net direkt Pflegeaktivitéit ass. Dat ass och fir d'Personal ganz wichteg, éischtens, well dat fir si jo och zu enger gudder Aarbecht gehéiert. Hinne geet et jo elo net duer ebe just Iessen ze ginn an ze wäschen, et ass net deen dee klassesche Warm Satt Sauber Modell do wéi en an Däitschland existéiert, dee si wëllen. Si wëllen och mat de Leit sozial Kontakter pflegen, si wëllen awer, dat ass och e groussen a wichtegen Deel vun hirer Aarbecht, an dofir ass dat déi Activités de soutien läit eis als Syndikat och besonnesch um Häerz, Nieft dem Fait, dass do héich spezialiséiert, zum Deel héich spezialiséiert Leit dra schaffen, Psychologen, Ergoen, Kinéen, Infirmieren, a wann déi doten Aktivitéiten ewech fale sollen oder reduzéiert ginn, da stellt dat onweigléch fir eis sech natierléch erëm d'Fro, Wat geschitt mat deene Leit, déi do beschäftegt sinn an deene Plazen? An da geet et och net duer, wann e Minister eis seet, Jo, mee an den Actes essentiels de la vie oder just an der Pfleg gëtt et jo ëmmer méi. well mer wësse mer awer, dass dat eent dat anert net ka kompenséieren, weder an der Qualitéit nach nach an der an der Quantitéit un u Personal, wou an deem engen an an deem anere Beräich beschäftegt ass. An da mierke mer eeben, dass mat vill Drock geschafft gëtt. Haut scho spiere mer den Drock op d'Personal an deenen Sektoren. Mir hunn. U sech, virun 2010 waren och nach vill Leit, déi an deenen Secteure beschäftegt waren, an deem bësse méi begënschtege Kollektivvertrag fir si, an deem bessere Kollektivvertrag vum Spidolswiesen, dat war deen éischte Schrëtt, déi sinn 2010 alleguerten an den SAS eriwwer migréiert. A säitdeem an ëmmer erëm spiere mär, ëmmer méi Aarbecht muss gemaach gi mat manner Personal. Dat ass e bëssen, wéi een dat vläicht och aus anere Beräicher kennt. Nieft dem Fait, dass ëmmer méi administrativen Opwand kënnt duerch déi ganz Encodagen an déi ganz Administratioun, déi eben hannendru stécht, an da hu mer scho Menacen, wat de Personalofbau ubelaangt, dat hutt Der alleguerte matkritt, mir hu schonn duerch de Spuerpak u sech verschidden, Restriktiounen an den Haiser, wou d'Betriber dann natierlech déi éischt Konsequenz ëmmer déi ass, ze soen, voilà, elo musse mer Personal entloossen, mir musse Personal manner astellen, Leit, déi an d'Pensioun ginn, ginn net méi ersat, CDDe ginn net verlängert an esou weider an esou virun. Mir hunn awer haut schonn e Problem, dass déi Beruffer zu Lëtzebuerg net méi attraktiv genuch sinn. Et sinn net méi genuch Leit, déi dat léieren. Den LTPS, d'Schoul fir d'Infirmiersberuffer, sichen ëmmer erëm Leit, well der net genuch dee Beruff léieren. Duerfir mengen ech, dass et net intelligent ass, elo hinzegoen an déi Beruffer nach méi onattraktiv ze gestalten an eng Reform hei duerchzegräifen, wou mer herno wierklech Schwierigkeete wäerten hunn, Leit op deen Aarbechtsmaart ze kréien. Duerfir ganz séier als Konklusioun fir eis als Syndikat, Et däerf keng negativ Reform ginn. Hei däerf net gespuert ginn an dem Secteur vun der. Fleeg hei zu Lëtzebuerg. Mir mussen schwätzen iwwert d'Reform, iwwert d'Assurance dépendance, wéi mer se haut hunn, an et ginn effektiv och do Verbesserungspunkten, mee et däerf elo kee Spuerkurs gefuer ginn. Dat wäert een dee falsche Message un déi betreite Leit, awer och un déi beschäftegt Leit. An dann do just de Rappell vun eis, Wann iwwert d'Finanzéierung nogeduet gëtt, denkt, denkt un d'Entwécklung, also si sollen un d'Entwécklung vun de Loun an Aarbechtsbedingungen, vun de beschäftegten Leit senken. Dann komme mer zum Schluss. Ech hu probéiert d'Conclusiounen, alles dat wat mer Iech haut gesot hunn, probéiert zesummen ze faassen. Dat ass engersäits, datt mer formellement eis opposéieren engem Système de financement forfaitaire, wou mir och mengen, dass an deem System de Patient, wéi genannt esou gutt, d'Personal net an der, am Mëttelpunkt vun de Preoccupatioune bleift. An aus deem Grond behaapte mir eis drop a mir mengen, dass mer sollen deen aktuelle System deen individuelle System verteidegen a respektiv och bäibehalen, muss en natierlech op där enger an op där aner Plaz kënnen adaptéiert ginn, entspriechend zu de Situatiounen vun haut. dass d'Takten an d'Tariffer an der Zukunft sollen déi reell Durée, déi ee brauch, muss deem Rechnung droen an deementspriechend och vläicht nei berechent an nei definéiert ginn, am Hannergrapp vun der Autonomie, am Hannergrapp vun der Preservatioun vun der Autonomie, also dat bäizebehalen. An dat huet méi da mam Aidant informel, wou mer soen, mir haten, mir engagéieren eis och fir, dass Prestations de qualitéen, also Prestations de soins de qualitéen ausgefouert ginn, an dat wa méiglech duerch Professionellen. Mär wieren eis mat alle Moyenen, e bëssen dat, wat elo d'Nora gesot huet, géint en Démantèlement vun eisem, vun eiser Assurance dépendance an dass mer do giffen an déi Richtung eriwwerzéie vum Warm, Satt, Sauber a Pflege, wat am Endeffekt alles ausdréckt. Dat heescht, mär wäschen d'Leit, mär ginn deenen z'iessen a fir de Rescht sollen se, wann ech giff an engem Eck bleiwen an kucken wéi se den Dag dann ëmkréien. Dofir menge mir, dass all déi Aktivitéiten déi mer virdrun opgezielt hunn, d'Activités de soutien, musse bäibehale ginn. Se sollen zwar kënnen och nei gestalt ginn an et misst een se och iwwerkucken iwwert hir Qualitéit, ob se och wierklech eppes bréngen. oder net, well der do sécherlech drënner sinn, déi net kontrollabel sinn a wou mer sécherlech Problemer hunn, awer wou een déi misst dann deementspriechend adaptéieren. Och d'Fraien, also d'Finanzement vun de Prestataire soll emol eng Kéier frësch ventiléiert ginn, no Kategorien, nom Personal, Infrastrukturen, etc. Respektiv de Respekt virun der Evolutioun vum Kollektivvertrag a vun den Aarbechtskonditiounen am Secteur SAS muss och eppes sinn, wat Prioritéit muss an der Diskussioun iwwert d'Reform Assurance dépendance och hunn. Da wäert Der natierlech soen, Oh, alles dat, wat Der gezielt hutt, ass ganz schéin a gutt. A wann dat net zum Equiliber gi féieren, ausserhalb vun déier Remark, déi ech virdru gemaach hunn, wou mer mengen, datt et net méi 2018 ass, mee et wäert no hanne verréckelt, frot mech elo net wéivill Joer datt dat ass, mee dat wäert mer vläit d'nächst oder d'iwwernächst Woch da wëssen, wann d'Budgete virgestallt gi fir déi nächst Joeren, menge mer, datt wann et net soll duergoe mat de Finanzen, an ech wëll just gesot hunn, datt 2000, 18, wa mer den éischten Defizit hätten a mär giffen eropfueren op eng Cotisatioun vun 1,42 Prozent, hätt mer nach e Benefice erëm iwwreg. Da schwätze mer vun enger Erhéijung vun 0,02. Wann meng Pronostiquen stëmmen, déi ech elo virdru gesot hunn, hu mer souwisou vill méi en héijen Benefice. Et war och Rieds gaangen ënner anerem iwwert eng Erhéijung vun der Cotisatioun vun 1,4 op 1,6. A wa meng Chiffere stëmmen, da si mer wäit an 2020, wa mer iergendwann iwwert nei finanziell Schwieregkeete kommen. Mee virun datt mer zu där doer Moossname kommen, virun der Cotisatioun, menge mer, datt als éischt soll de Stat seng Verantwortung iwwerhuelen. E war virun 2006 op 45 Prozent. An e soll, wann ech giff erëm zeréck op seng 45 Prozent vun den Ausgaben als Participatioun erëm goen. Dat ass déi éischt am Kontext vun de Finanzen. Déi zweet, ech verstinn nach ëmmer net, firwat dass d'Patronat net mat un der Assurance dépendance finanzéiert. E finanzéiert un der Gesondheetskeess, e finanzéiert un der Pensiounskeess an op aner Plazen. Firwat dann net op der Assurance dépendance? Dat muss ee mer effektiv och emol eng Kéier erklären. An dann drëttens, wann alle Stricke reissen, dann si mer natierlech bereet iwwert eng Hausse vun de Cotisations sociales vun der Assurance dépendance ze schwätzen. Voilà, dat do waren am Gros d'Zich. Entschëllegt, dass mer e bësse méi laang waren, wéi mer hate sollten, mee vue que dass mer dräi Intervenanten haten a mir hate gemengt, mir géifen Iech dat e bësse méi lëschteg. Gestallten, net datt een eleng schwätzt, mee dann och effektiv déi zwee haaptconcernéiert Secteren niewent d'Gesamtpolitik vun der Assurance dépendance och sollten hei zu Wuert kommen. Dofir huet et och effektiv méi laang gedauert. Entschëllegt nach eng Kéier, mee Dir kënnt awer roueg Är Froe stellen.